Gün oýandy, säher ýeli öwüsýär. Suwuň kenarynda ýalňyz tudagaç. Göýä tolkunlary bilen gürleşýär, iki aşygyň gelerine garaşýar. Ilki oglan geldi, on dokuz ýaşly, Bir sebäpden, dertden gözleri ýaşly. Suwa gözün dikip otyr çommalyp, Häzirlikçe tudagaç oň syrdaşy. Ynha, gyz hem geldi, o-da gaýgyly. Zoraýakdan güldürýärdi gözleri, çünki bu gün harby gulluk ýoluna ugratmana gelipdi ol ýaryny. Bagtyn gören oglan turdy ýerinden, sagatlaryň saklanmagyny isledi. Göýä gidip barýan ýaly elinden ylgap baryp, Ol gyzy gujaklady. Bir-birine bakyp, dymyp durdular. Töwerege seredişip gördüler. Birden oglan ýaş aýlady gözüne. Garaşýardy gyzyň diýjek sözüne.
Arkaýyn git, garaşaryn, söýerin, Hat ýazmasaň ýola garap duraryn. Sen ilkinji bolup tutduň elimden, Senden başga oglan geçmez deňimden.
Şeýle söýgi bolup biler hemmede, Şeýle wada berip biler her bir gyz. Ýöne wada bermegi däl, durmagy. Başarýandyr müň gözelden ýeke gyz. Ynandyryp
garaşaryn sözüne
Oglanyň ýüregi az-kem ynjaldy. Hem-de bakyp doýman syrly gözüne gaýta-gaýta Aý ýüzünden pos aldy. Ýuwaş ýöräp, ýetipdiler wokzala, otly göýä garaşýardy bulara. Ýene wagt bardy onuň gitmegine, ýene wagt bardy söýýän diýmäne. Birden Gözel aglamana başlady. Oglan diýdi. Gulajygyna pyşyrdap, Gülüm. Gülüm, ýene iki ýyldan şu ýerde ykbal bizi tapyşdyrar, aglama. Ýene söýgüsini bagryna basyp, söýýän sözün gaýtalady müň gezek. Gyz hem garaşjagyna soňky deme çen. Ynandyrdy ony ýene bir gezek. Hoşlaşdylar. Gitdi oglan gulluga, kaýyl bolup aýralyk iki ýyla. Hem-de bilin baglap gyz wepasyna arkaýynlyk aralaşdy göwnüne. Bir ýyl geçip-geçmän oglan hat ýazýar. Ol hatynda zaryn-zaryn nalaýar, Aýaklarym ysman, ýatyryn bu ýanda. Lukman diýdi, Ýörejegiň gümana. Ýazýar hatda, Gülüm, Eger ýürekde söýgi oduň öňki ýaly lowlaýar, gelle meni bu ýerlerden alyp git! diýip, oglan gaýta-gaýta soraýar. Gyz hem ýazdy jogabyny dessine.
Ýitdi söýgi, ýaşaber öz erkiňe, dert ýüklemä bir, gaýrat et-de üstüme, Gyz hem tap özüňe, bakma görküne.
Ýigit giden bäri şol ýalňyz agaç ikaşygyň gelerine garaşýar, ol gyz bolsa namysyny unudyp, her gün bir maşyndan köçede düşýär. Öňki söýýän sözler unudyldy-da, mukaddes söýgini çalyşdy özge aýly gijeleriň syrly sözlerin indi diýýär bir pulluja oglana. Maşynda aýlanyp, ikisi günde dünýäň ähli aladasyny unudýar. Uzaklarda saňa esger garaşýar. Gyz her säher ýat gujakda oýanýar. Ine bir gün şol öňküje wokzalda howlukman bir ýigit gelýär ýylgyryp. Agzynda bir çilim hem serhoş halla ýylgyrýar öňünde ejesini görüp. Ejesi garş aldy ene gözünden bagtyň hem şatlygyň göz ýaşy damýar. Esger hem ýaş aýlap gözüne diýdi. Garaşmaý. Diňe eje başarýar. Gyz hem ylgap geldi bir ýerden haşlap. Geldiňmi ezizim, garaşdym saňa.
Hiç zat bolmadyk dek gürrüňe başlap. Gezek berdi ne enä, ne oglana. Ýuwaşjadan ýigit tutdy golundan, golaýyna süýşüp diýdi gulagyna. Dert ýüklemen indi seniň üstüňe. Gyz hem tapar, ýaşaber öz erkine. Şeýdip, ejesini gujaklap, ýigit ýuwaş ýöräp gaýtdy gyzyň ýanyndan. Gyz hem galdy ýalňyşyna düşünip. Bir seretse, maşyn geldi gyzyndan. Ýene mündi, aýak diýen etmedi. Öwrenilen endik örkleseň durmaz. Bir synagdan geçip bilmedik namart. Ýene ol oglandan elin çekmedi. Ýigrimi bir ýaşynda görmegeý ýigit. Ynananok indi söýgiň bardygyna. Ynananok çyn ýürekden söýmegi ejeden başganyň başarýandygyna. Ejeden başganyň başarýandygyna.